Cyn i ni ymestyn, ni mi ddechrau drwy ymestyn ein cyhyrau, uh, felly'n gyntaf hoffwn i chi gylch droi'ch ysgwyddau ymlaen, cylch drwad y mawr a chyfrwch i ddeg. Cylchoedd mawr a nawr y ffordd arall, ewch ti a nôl. Cyfrwch i ddeg eto. Ok, eich brych yma sy'n syth nesaf. Unwaith eto, um, cyfrwch i ddeg cych drwade bach yn gyntaf. Eich deg o reina. Wedyn cylchoedd bach yn fwy. Cyfrwch i ddeg. Ar yn cylchoedd mawr. Ac yn neilwch i gyffwrdd eich clust ar y ffordd o amgylch.

Da iawn chi. Nesaf, rhowch mas yn syth eto, ond ti i'r chwith yn gyntaf, a wedyn gyda'ch braich arall, tynnwch um, eich penelyn i mewn, a chi'n ymestyn cefn eich breichiau a chefn eich ysgwydd yn gwneud hwn. Dalwch am bum beiliad, ac yna cyfnewid i'r fraich arall. Braich i'r dde, Tan ni'n ôl, ddim rhy galed tan bod chi'n teimlo'r cyhyr yn ymestyn. Ac unwaith eto, rhaid chi'r chwith. Dalwch yna am bum beiliad. Ac yna y fraich arall. Cofiwch chi'n anadlu mewn yn ddwfwn, mewn a mas yn araf. Da iawn chi, a siglo eich brych allan mewn marcio. Nesaf, i ni'n mynd i symud ymlaen i'n coesau. Uh, chi'n gyntaf, pen, uh, pe, tynnwch eich penglin i fyny. Oce, okay, mae'n bwysig i chi i gyd bwyso fan hyn. Os mae'n helpu, weithiau mae rhai'n hoffi roi dwylo ar eich clistiau, mae'n helpu. Ok, dylwch yna am bump eiliad, tan bod chi'n teimlo'r mesur yn digwydd, ac yna'n cyfnewid i'r cwrs arall. Dynych eich cwrs i fyny, dal yn bump eiliad. Y gwrs gwreiddiol eto. Ac yna yn ôl i'r gwrs arall. Penglin i fyny, dal yn bwrbeiliad, cofiwch chi anadlu hefyd, mewn a mas yn araf. Oce, wyth gardd nesaf, um, chi'n mynd i ymestyn cefn eich coesau fan hyn. Oce, felly newch yn siŵr bod eich, eich ddwy o'ch trad yn gwynebu ymlaen. Cefn yn syth, chi'n meddwl am eich posture, newch yn siŵr bod chi'n dal eich hun, y daclus, ac yna yn arf bach i'r pen-glin dde yn gyntaf, pwyswch ymlaen fel chi'n tynn uh, yn ymestyn y cyhyr sy'n nghefn eich coes. Dal yna am bum beiliad eto, a wedyn cyfnewid. Okay. Felly pan eich chi'n ymestyn, ych yn siŵr chi'n pwysau ymlaen yn ar y bach, ddim yn rhy gloi, neu byddwch chi'n tynnu cyhyr. Gwmws un peth eto, ewch nôl i'r cwrs greiddiol. Dal yn beibeiliad a chyfnewid yr eildro. Da iawn chi ac ymlacio. Nesaf, uh, chi'n gwneud tu ôl eich coesau, nawr chi'n gwneud eich blaen eich coesau fan hyn. Felly, na i droi i'r ochr, tynnwch eich cos thyn gyntaf, ti yn ôl, dalwch eich trad. A pan chi'n gwneud hwn, newch yn siŵr bod eich pengliniau yn cyffwrdd ei gilydd. Fel hyn. Dalwch, dalwch yn bimbeiliad. A chyfnewid i'r cos arall. Weithiau mae'n helpu rhoi'ch fraich ymlaen er mae'n helpu chi gyd bwyso. Cyfnewid sy'n cwrt treiddiol. A chyfnewid mewn tro olaf. Dalwch yn bump eiliad. Da iawn chi. Mae'n y ddau rôl yn dyfu. Yr un nesaf, ni'n mynd nôl i Mersin Cefn yn coesyn wrth eto, felly drwy gwrs ar led, gwneud byd ymlaen, yn araf, araf, araf, mae'n i chi ostwng, yn araf iawn ac yn nelu tuag at y llawr. Sy'n angen cyffwrdd y llawr, ond jyst bod unwaith chi'n teimlo um, eich cyher yn ymestyn, yn y gyd sy'n bwysig, peidiwch wneud yn, yn rhy gyflym. Felly lawr i chi yn araf, tri, Dau, un a neirwch at y llawr. Dalwch yna. A wedyn eich draw i'r ochr dde, eich trad dde. Nôl i'r canol. Eich trad chwith, dalwch yna. Nôl i'r canol. A lan â chi yn araf. Da iawn, chi'n mynd i wneud unwaith eto. Dwy gos o'r led, gwynebu ymlaen, arof lawr, barod, 3, 2, 1, neilwch am y llawr. Ers draw i'r cwrs dde, i'r trad dde hyd yn oed. I'r canol. I'r trad chwith. nôl i'r canol a lan y chi'n araf. Arbennig, a mae un arall ar ôl, cylch drwad eich pigon, okay? felly eich cwrs ymlaen, cwrs ddim ymlaen yn gyntaf, a wedyn cylch drwadau mawr gyda'ch trod er mwyn ymestyn cyrres i'w amgylch eich pigon chi. Okay? Newch yna deg o weithiau. Cylch drwadau araf, Wedyn ewch y troed arall, un ffordd. Deg weitha. Ac yna, ewch yn ôl i'ch troed greiddiol, ond wedyn y ffordd arall wedyn. Deg weitha. A'r trod arall, dyma'r un olaf, ffordd arall eto. Ac ymlacio, siglwch popeth mas er mwyn ymlacio. Da ewch chi. Helo, Mister Noakes yma. Dwi yma gyda Mister Davies a Mister Owen, a heddiw ni'n mynd i wneud cylchred o symudiadau'r anifeiliaid. Cylchred gyntaf, ni'n mynd i ddechrau gyda flamingo, broga, sieta a cerdded fel arth. Felly os newn ni ddechrau gyda'r flamingo, ni'n mynd i codi un cos yn syml iawn, a dal y cos yna. Braich ar yr ochr arall, helpu'r cydbwysedd. ac yna'n gallwch chi newid coes, coes arall i fyny, baich ar yr ochr os mae angen i gael cys bwysedd. Iawn? Felly, symudiad nesaf fydd y broga, fyddwn ni lawr fan hyn, plygu'ch coesau lawr yn agos i'r llaw, a byddwch chi yn neidio fel broga, iawn? Dych chi'n newid ochr a neidio yn ôl. Iawn? Felly symudiad nesaf fydd y cheta. Mae'r cheta yn anifail cyflym iawn. Felly ar y smotyn, byddwch chi yn rhedeg mor gyflym ac y gallwch codi'r coesau yn gyflym, gyflym iawn. Da iawn. Ac yn olaf, byddwn ni yn cerdded fel arth iawn. Felly lawr, yn ei llaw a fyny yn cropian o amgylch yr unfan fel yr ardd. A dyna symudiadau'r cylch y gyntaf. O, un coes fyny, un, dau, tri, pedwar, pum, chwech, saith, wyth, Naw, deg, newid coes. Un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith, wyth, naw a deg. A ymlacio. Deg eiliad fach i ymlacio. Smidiau nesaf fydd y brogad. Dyna ni, a nawr ni.

Alan. Yn yr ail gyllid, mae 'da ni pedwar anifail newydd, felly yr anifail cyntaf ydi'r gath, felly lawr ni i'r cath hapus, felly cefn syth, pen ôl i fyny yn yr awyr, pen ymlaen. Ac yna caf Lîn dewch â'ch cefen i lan i lawr wir, pen i lawr i edrych ar y llawr. Iawn? Nesa, i fyny yn i'r cwningen. Felly, dwylo barod fel y cwningen, plygu'ch coesiau, ac yna naid mawr fel y cwningen. Anol, dwylo i fyny. Ceir yn syth a neidio fel clengen. Rhaid y cranc sy'n nesaf. Felly lawr i'r sgwat plygu'ch pengliniau ceir yn syth. Dwylo allan. Allwch chi dechrau gyda camau bach neu camau mawr i wneud yn fwy heriol. Camau bach neu camau mawr i'r ochr fel y cranc. Da iawn. Ac yn olaf, pysgoden Seren, felly ni'n mynd i wneud naid seren, yn dechrau gyda seren bach, lan i seren mawr. Seren bach, seren mawr. A dyna'r pedwar anifail nesaf. Bant yn un e, dechrau gyda'r cath hapus, felly lawr yn un,

Ac ymlacio lein nesa y cranc. Plagi'ch coesau, dwyllo barod i lawr i sgwat a symudiadau i ochr. Bant fyny. Ar un ola yw'r sgodyn seren, felly sgodyn bach, sgodyn mawr.